Гәрәй әфәнде, татарда гөслә турында 1550 елларда телгә алынган дип әйтәләр. Бу дөрес фактмы? Аның турында минем дә укыганым бар, ишеткәнем бар. Ә болай бу гөслә э, иң борынгы уен коралларының берсе дип санала. Чөнки аның турында 7-8 гасырда беренче тапкыр э, булган э, документларда күренгән. Шуның өчен дә бездә дә менә күп халыкларда бу бүгенге көндә бу уен коралы бар, бездә татарларда, мариларда, чувашларда, удмуртларда, русларда һәрберсенең үзендә үзенчәлекле һәрбер халыкның үзенең уен кораллары. Ә менә бүгенге көндә Гөсләдә уйнау тәҗрибәсе сакланамы, ничегрәк? Аның йолалары бармы үзенә күрә? Бездә Татарстанда, Марий Элда гөсләләрне керәшеннәр саклап калган дип әйтергә кирәк. Безнең мин үзем Марий Элнең Марий Төрек районының Бедерники авылында туып үстем. Безнең күршедә керәшен авылы бар. Носла дигән авыл, ана мин кечкенә вакытта ук бу гөсләне тыңлап үскән малай. Анда э, апалар ул вакытта, мин кечкенә вакытта бик күп уйныйлар иде күсләләрдә. Аларда безнең туганнарда да бар иде. Әгни апайны көтеп тора дөрим, аның үзенең гөсләсе бар иде. Кич белән кайчан эшен бетереп, өйгә кереп, гөсләсен кулына алыр, алып уйнар дип. Менә гади авыл апалары да гөсләдә уйнаган әйме? Ие, шулай. Менә бүгенге көндә әнә безнең гөслә әзрәк югалып торды. Шуның өчен дә без хәзер аны күтәрү эшендә эшлибез. Менә 10 ел элек башлаган идем мин бу эшне. Шактый гына гөслеләрдә үзем ясап бирдем. Күп кенә төбәкләрдә, унилар гөслеләрдә, Татарстанда, күп кенә Арчада, Балтачта, Сабада, Алексеевскийда Әгерҗедә, Тукай районында, Гөсләләрдә, Айнасым, ерак Алтайда, Бурятияда да, анда да Санкт-Петербургка китте уен коралы. Сер булмаса әйтегез әле, сезнең куллар ничә гөслә ясады икән?
40-42 гөслә татар гөсләсен ясадым. Менә ясагач инде сез аның төзелешен дә яхшы беләсездер. Безне таныштырып китегез әле, нәрсәләрдән тора ул гөслә? Менә минем кулда бу безнең гөслә, татар гөсләсе дибез. Унике куллы безнең э, гөсләләр. Э, элеккеге гөсләләр мондый түгел иде. Безнең менә әйтеп киткәнем э, Кәнидем апалар уйнаган гөсләләр, алар мондый түгел, теге шул тактадан кадаклап ясалган, мастерлар шулай эшләгән булган. Шундый гөсләдә уйнарга өйрәндем. Беренче гөслә булды инде, хаман әйтәм мин, Геннадий Михайлович Макаровның Гөсләсендә уйнап өйрәндем. Татар мәдәният үзәгендә эшлим мин, шуны әйтә дим. Ансамбль төзеп җибәрдем. Теләк уйнарга өйрәнүчеләр күп булды. Инструментлар җитми, аннан мин үзем ясап карарга булдым. Шуннан минем бу эш китте. Берне ясадым, шап китте, шады, икенчене, өченчене. И ансамбльга гөслә ясадым, шул Үземнең ансамбльдә, ну, 15 гөслә, 15 гөслә бар. Ә нинди агачтан ясалды менә бу гөслә? Бу агачлар төрле-төрле, бер генә материал, бер төрле генә түгел. Менә монысы өстәгесен әйтәбез, ул резонансный чыршы дип әйтәбез. Ул специальный шул үз вакытында кисеп, киптереп, 7-8 10 ел кибергә тиеш ул. Аннан соң гына уйнар аны ул 7-8 сантиметр киңлектә И калынлыгы 5 миллиметр. Э, шуны берсе-берсе белән ябыштырып, бу менә шул өске дека дибез инде, өске ягы, шул гөсләнең бик э, тавышка бик ну, тәэсир итә торган самый э, нечкә җире. Нечкә җире, самый шуннан тавыш күбрәк зависит итә инде шуның өчен. Калган монда бук агачы кирәк, обязательно ул теге каен Имән, э, каты агачлар, э, чыршы, нарат, э, шул биш төрле, алты төрле агач ну, куллана димәк гөсле ясаганда.
Монда биолог булу да кирәк икән әле.
Бездә Марий Элда без урман эчендә яшибез инде. Менә әле Ун ел узды инде, әле шундый материал таба алмадым. Бүгенге көндә, кичә өченче көн белгән кешеләр белән сөйләшеп, икенче атнада политехнический институтның ученыйлары белән, анда безнең лесотехнический шундый отдел бар, урман эше буенча шөгыльләнә торган. Шулар белән очрашу булырга тиеш. Алардан көтәм инде ярдәм үзебездән менә Мариудан чыккан агачлардан ясарга. Чөнки менә бу агачларны, материалны Краснодардан алам, Мәскәүдән, Казанда менә бер кибет бар шул, шундый бук, альха, шундый каты агачлар. э, кибете.
Геннадий Макаров ул агачларны беләсезме, Казанның иске йортларыннан җыеп йөри иде заманында. Ю, нихәтле э, бу агачларга ничә ел дип әйтим. Э, Борынгырак булса, шуннан уен карау тавыш әйбәт чыга дип әйтә. Ну, анда ул агачлар бит төрлесе бар, чыршы бар, нарат бар дип әйткәнче, менә Э, монда чыршы кирәк. И чыршыны аны дөрес итеп э, э, кисәргә кирәк, ярырга кирәк тактасын 5 мм калдырып, ул продольный дип төрле-төрле аның бар тактаны. Монда зур осталык кирәген дәйме?
Осталык кирәк, түземлек кирәк. Сабырлык кирәк. Сабырлык кирәк. Бер кесәне ясар өчен бер ярты ел вакыт үтә. Бүтән таң түземлек булмаса, бүтән кеше туйдым дип ташлап чыгып та китәргә була. Бәлкем тагы берәр күңелле көй дә сызып җибәрерсез. Керәшен көен җырлап китәсем килә, ул бик матур көй. Николай, Микулай, Натукай дип атала.

Гәрәй әфәнде, сезнең укучыларыгыз бармы? Менә үзегезнең һөнәрегезне яшьләргә тапшырасызмы? Ә, әйтеп киткәнчә, безнең татар мәдәният үзәгендә, э, Яшь Каравада, э, Хәзинә исемле татар Үсәчләр ансамбле бар. Ул башта без өч кеше уйный башладык. Дүртәү, бишәү, алты, ун, унбиш, шулай әкренләп, әкренләп өстәлде. Мин уйный башлагач, башта үзем генә сәхнәгә чыктым. Мине күреп, укучы балалар, студентлар килә башладылар. Гәрәй абый, безне дә өйрәтегез әле дип. Ул теләкләре булгач, әйтәм, әйдәгез. Алар шулай итеп әкрен-әкрен укучы балалар килде, студентлар, яшьләр. Аннан соң олырак яшьтәгеләр дәген әкренләп-әкренләп менә конкурсларга әзерләнгәндә үземнең гаиләне тарттым монда уйнарга чакырдым инде. Минем гаиләдә музыкантлар, тормыш иптәшем Татьяна ул музыка мәктәбендә эшли, кызым Венера Алар әнисе белән шул бер мәктәптә, музыка мәктәбендә эшлиләр. Кияү минем тоже бик ярата музыканы. Үзе музыкант булмаса да, гармунда уйный, э, тормыш иптәшемнең оркестрында контрабаста уйный. Аннан соң безнең ике оныгыбыз бар. Алар икесе дә музыка мәктәбендә укыйлар. Менә быел олысы э, Тугызынчы классын тәмамлый, и музыка училищесына керергә әзерләнеп йөрүне. Шулай итеп, бер зур ансамбль җыелды бездә. Димәк, буыннар чылбыры тоташкан сезнең, әйме? И буыннар чылбыры шулай. Без гаиләдә шулай уйныйбыз. Бүгенге көндә яшьләрдән кызыксыну бар. Шушы гөслә белән гөсләдә уйнарга, гөслә турысында кызыксыну, гомумән ул бездә генә, татарларда гына түгел, и русларда тагын, мариларда тагын шулай бик кызыксыналар. Ну, безнең әзрәк югалып торды. Гөслә менә вакытында бик популяр булган. 60 елларда безнең монда Татарстанда 30-40 кешелек шундый зур ансам, үсәчләр ансамбле булган, алар Мәскәүдә, Ленинградларга барып уйнап йөргәннәр. Э, менә вакыт узып, гитаралар, магнитофоннар әзрәк безнең бу гүсәне читкәрәк итеп югалып торды. Менә шуны э, әйтеп киткәнчә, 10 ел инде э, миндә шул яңадан торгызу, күтәрү турысында Бик эшне алып барам. Гөсләләр ясый башладым. Менә бу э, элекке гөсләләр булса, бик борынгы гөсләләрнең кыллары э, хайван чәгесеннән эшләнгән булган. Аларны киптереп, шул гөсләргә тартып, шулай итеп уйнаган булганнар. Аннан соң теге э, идектәгә торган җеп бау белән уйнаганнар. Аннан соң Керенә 13-нче елларда тимер кыллар таптыра башлаганнар. Бүгенге көндә шушындый уен коралы. Бу минем уен корал гөсләне элеккеге теге мастерлар дип әйтик, ясаган гөсләләр кадак белән кагып такталардан эшләнгән булса, минем монда бер бер кадаксыз эшләнгән гөсләләр. Барсы да клейга ябыштырып, э,